Khawi kan naupa Joshua Van Kong lawng cu vun ceih pah selaw UFC a nih aa chehmi si ve tikah si atu kha nih kha March thla cheh la selaw ma March thla Bruno kan an cheh le ma kha zoh nung ma te lai striker tha veve mi an si mah kha na na chim hlan ah kan vun hal ta lai keimah ni maw atu he Joshua ke flyweight ah number 15 asi ti top 15 ah kan um cun atu i a ṭhutpi ding khi Bruno Silva kha third team ah um i cun Bruno Silva aa ṭhut Bruno Silva si ko lo maw si si si Bruno Silva si Bruno Silva aa ṭhut hmanung bik kha Manuel Cup an ti ma atu i Cape Cape an ti ti mah kha khi flyweight ahcun pay per view men ai ti ve mi bak khi si Manuel kha mah kha arak tei lo Bruno Silva nih khan striking khan arak tei lo ngai i an hei hmuh ning ah khin mo Joshua Van ca ah atu i Bruno Silva a thuat mi he a tha tiah na ruat mo cun Joshua Van ca ah a tha lo tiah na ruah zeidah na hmuh ning hmai le Joshua Van ca ah khin kar hlannak asi tiah na ruat mo Ci, uh, game na cun Joshua Van hi maw uh, dusa tin kai se ka duh piak. Mm. Atu yet cun top 5, top 10 tapos an khami long tin se jang so atu Bruno Silva ke vatei se lo ama zak a tha ngai. Cun a fight history te zong ha tam lai e. A record zong ha tha le ma dei cha khan uh, investment ma UFC sa zong tin Joshua Van ki invest nak ding a tha ngai te kro wa. Mm. Tan ken Bruno Silva te skin cun top uh 13 12 fangan he chiah vesang ngate 12 13 ateis kan cun 12 man chiat denga 13 dek cun uh Bruno Silva ke atha ngai mi save kape ke that tak cha to ko Bruno Silva ke te ve mi so Joshua Van arak che mi herak a che mi Cody Durden kha na te a che mi kha ka

a striking cu ṭha deuh na bal tein uh, power khan Bruno Silva khi a ṭha deuh tiah ka hmuh ka hmuh nak ahcun mm. zo an nung ngai tila eh, mah hlan am tam deuh vun chim ka duh nain kan hal hmasa to la Joshua Van striking ke zei tluk in da rating na pek ning ta chun naka 10 ke he si se lo mo 10 ke maximum si se lo atu a thut nak ke kan hei zoh peng ko i e, kanmah kan nau kan laimi cu hei si kaw zoh lo awk cu ṭha lo i mah ah khin abadi shop pawl hna khi jawra kan te pawl nih an fak ngaimi si cu e, zeitindah rating na pek ning si cun a striking khi na hmuh ning khi a atu flyweight division ah cun striking a ṭha bik pawl a cia roi ni khi kem ka hmuh ning amaw khappe hi ṭha bak ve na zo ai tan kha ina batin kana ba cho shwan ka Ah nine nine point five hnu ka pek ten ah mm mm point five a sinak a ruang so ni khi power tlawmpal te tlawm dio mm ah akum zong sang hak theory mo vun upa le training zong vun tha power ka ra ra chan ku ding mi se a stan mm abak ni khi mm dok ka ru tak leng a ṭha. Tum khin do law Joshua van khi a tei deuh mi hna khi striking deuh ongten si cu. I si. Israel Israel adesanya bantuk si nih khi mm mm a bak a ground game khi ta zitin dan hmu ning se nai kha a ho he di ani thut a khan Brazil pa he khan ani thua ru ka te si si a min ka vun philh cang mah kha. Uh, sorry, Mexican pa he Sphere ah an i ṭhuat lio ah khan uh, Chaires ti si rua mah pa kha check down hna khan a vun ṭhuat pa ke wrestling hna khan mah khinte a ground game ke Joseph Van ke uh, aza pa ko ti an hmu mo mo mai le ya i chap deu a hau ko ti an ruaning se grappling pole hna ke tu top 5 tu al ti ground game da that dio hau te lai atu ko ground lo strike strike lo deuh he an si ve maw a ground game hi zeitluk da that tim cu chim awk har ngai rih hi ta cun striking lio in an fight khi kal defense tha ngai Cody Durden nih theih dang kholum ja tha bak nak se defense so natin offense ka ji da lo theih hau ve. Mm mm. A, a defense a tha bak uh, poli Mm. pressing tha bak mi si si. em ti a theih dong khawh lo mi kha mak ngai. E a defense a tha perfect si na ten a ama theih dong tu policy tak lo te ha a final Mm mm. we lo e ani chu akum hak sia te ri e uh, bright future ngai Nai kha Khawdi Durdan he ni ṭhut lioah khan Khawdi kha rang hnihnak le rang thumnak hrawngah khan a ba ngai cang i Joshua nih khan ziah a knock out hnga lo ka timi kha ka khuaruahhar ngai. Mah kha amah khi hal awk ṭha si law ka duh ngai. Ziah mah kha knock out in na knock out duh lo ti khi hal ka duh. Knock out duh lo bakin ka hmuh ko cu knock out khawh lo khi si lo tiah ka ruah khi zei ka ti lai. Mah khi khin nangmah nih tah zeitindah na hmuh ning seh a knock out uh, kho lo in maw na hmuh maw Joshua van ah zei bantuk dah i fimkam deuh tein a thuat bia si tiah na hmuh ning zeitindah sen April cun ararin deuh bia si tiah ka ruah yet cun ta cun nak vun lak le uh, Israel le uh, Alex Pereira ne theih leo kha Airospace kha a vui khat a vuinhnak in si a luh tuk ruang khan Israel nih khan a vun phomh ṭhan mi kha cu Si si. a hararing pah. Hi ti cun a luh tuk khin cun uh, khatlei zong ta zei da ra lai timi kha ruah a hau ve. I amah kha ralring deuhnak si si tiah ka ruah. I power zong kha tlawmpal te uh, a chambau dih rua mah mah zawn an maw Mm. corridor in a chin thath tuk bias ma singan de aber tin cho shom an hin fak deun thong sala an rock ka go le in sala ba chang corridor nin kha Mm mm. ni ma zawn khan chun ama kha rar in deu na chi cha su de rua tam ju sumo si si atu khe uh, Joshua Van record khe kan zawa chun mo uh, UFC a thut thlan khe finish long te bak si cho Fury ah khin finish long te si submission si lo le knock out ti long te khi si atu UFC lu hnu khin finish khi voi khat long ngai adang khi split decision voi khat mo se voi hni ti bantuk chun adang khi unanimous decision long te khi si asiri ima khi keimah ni ka hei du nak so mo knock out chance angai a khin chun knock out khin tua seloma ke record a khin abipi ngai phone mai le ya khin mo ma khi karak du piak cha khin zei ka ti la a pam tuk ka ti knock out chance a ngei i knock out lomi khi oh natin ani kha akum nau re ngakchia te sre mate kal kha ka du bia ngai ko tu jang achun ani oi kum kul ni mase kul thum da tu he ma thong chu si thading mi chu atu pamhe pol kan tir chu pamhe de pol khi kum som tum kum thi thong am thak sun an tha ki di sang tu so oh sun heavy weight pol khi kum som thum thum hnih thum thum thum din sir kan thon leu se ve se oh as the kan the kan na ma research an ve na kamo chan til mi a so a hak che to to ken kul ruk kul sri kin ti nung te la mm a chia kan chun e ke a champion tu nak

Game is a lot more. Atu Fat Featherweight uh ani ke flyweight te flyweight cu Flyweight. knockout goal um tuk lo cu ani ani ani pol ke an het rong ken power atlom mi long tam deu cu. E atu an ma flyweight ken uh Kyrgyzstan pa se ani mi atkhat mi um atu ai thlam se a che be de la power tha mi khat um e a min lawng cu kan rak port ṭhan te le hnu lio ah va zoh ve teh mm. zaw an uh, zaw an nung le tutan cu cu japan pa lawng cu a theih than cu na te pento cu a theih pa pa ma tha ko na ten pento ji ka spain that tuk sa se si si atu uh, Joshua Van te weight a champion asimi pento ja kan chim mi khe uh, zei kan tila atu dir hmuna khin ta nangma ni na mu ning flyweight a khin Kei cu a tei kho ding ka hmu hna lo. Atu ah khin a fawi nak cun. Vei nih tei le khap khap pe in khan tei le. Si mah kha kha. Mm, Pento tia ke wrestling slow cu jujitsu long su. Si si. Kha pe ke a thei dong ko lo. Kha pe ke a power long slow ma pak a rang tuk a kari song tha tuk. Pongan ko cun Pento tia ne tei lo tiak ro ki ni sun mu. Mm. Ima kha pe rak tei tu pa te kha UFC nan chua cu ni kha CCC nai kha velo ah brace ah khan aa ṭhut ka hmuh brave an ti maw brave FC ti bantuk ah khin aa ṭhut e a pam ngai ka ti cu anih kha UFC nu kha a du tkana te khan a fight a boring tu kha a zai lawmang ve ko social media a si lai si lai a si le atu kape timi pa kha mu Mm. Kei zong nih ka rak zoh ngaimi si cu ziahtiah cun a cawlcangh ning khi phundang a desania phunphai khi a lo ka ti ve le a cawlcangh ning khi mah khi hmai lei ah khin Joshua he ni tong te theo lai tiah ka ruai ke chan an ngei akhin chun top reng in um pe la chun mu ani ke a hol tam ima pa ke ticket a sel kho phun te se ve si York si hin cun daih tuk ṭha lo ti muk rawn a ka mu. Mm. Holh tam zong ṭha cun kamh san hau. Khawar mm mm. a ke na zo ah cun oh uh, a theimi nakin ohol deuhmi nih khin phasa hmuhter deuh ka si. Si si si. Ka si. Nan um, kan ni Laimi dir hun cun har pa mam tuk ka Laimi cu mam tuk tiang kha kan vei kho tuk rih lo. Mm. Pa ni cun yeah, khappe ke Joshua van han tong khu ting ma dik Atu kha pek hi top zat a um. Nai kha teinu khan a vun kai. Uh, top 5 hrawng ahcun um cang rua ka te. Okay. Champion spirit. Uh, nain Pentoja or sorry nai kha uh, Dana White interview ko zo e Dana White ni chun kape kha title fight kan pe ri la lo ti i title fight hlan ah khin veikhat hrawng cu i thuat rih dawh si e mah tikah hmailei ah cun Joshua he khin i tonnak caan tha um ngai tiah ka ruah i i thuan hna selaw pay per view cu kal bak la tiah ka ruah striker ve ve an si tikah khin mu si pay per view cu kal nga ti le na tan no pa phanto cia ka khoi 3 million hong pe mu cu tam si 3 million ma khata na mu ding japan pa kha i thual ha selo a mu la tian na ruat ma Japan pa kha i ṭhawl ah selamu a hmu theng lo. A ruang cu Japan pa kha anih kha khatlei a champion nak si ve ka khan zapi nih khan zoh duh ko zaw fawinak an sun. Pa, Mm. pa, Japan pa khi a five a zoh lo te a, a zoh mi a million view lawng te si lai cun Japan a min rak thang tuk ve. Mah rawng dei lang wan i khan Carlos a pek sawt mi kha si. A tai na ti cu a ruat na lo cu dei na wan i cun natin phaisa a ruah caah khan a hei tuahmi ka si. Si Phanto cia hi ho he dak nek se an pek te hnga atu khape talo dah kha cu adang cu an har par ina Brandon Brandon Royval na khan pe than te hnga madek voi si ni pol kha chu arak tei tuk chang hna ye zau khe zei kan tila kan ma pol man ni khin kan zo kham society nga lo i thon ha man salomo ma pol ke vun si Joshua te pawl atu striker ṭha deuhmi pawl kha na chim i Kazakhstan mi a si rua ka ti. Mah pa hna kha vun kai hna sehlaw flyweight ahcun mu Kape te pawl hi okay, a excite ngai lai tiah ka ruah. Flyweight hi hi bantuk grappler pawl nih sau tuk an uk ah khin zei kan ti lah a zoh ring lo boring ngai cu. Mah cu si mah cu si ve kan len cun kan chim mi kan phan mi si. a bikin cun mah asia lei nih cun maka grappling bu kan zo fom lo cun a bikin kawram pei than an zual ruwa te khamen pol ka zo to like boxing an reso lang mang UFC ma chu se atu ongla le diridar ani thut liu na kha comment pol khi ka zo ka ni a chuak ngai ma pa chu a thut ding si lo e thong a thiam lo e ai thi Hma nih cun kan ṭhangcho ve te ko lai. Sisi, atu hi biak a tlai pah cang ee. Mah le zong cu kan chim lengmang ahcun a nuam tuk ko. Vai ah a hnu deuh pay per view te kan ceih ṭhan te le cu. Sisi, atu an i ṭhuat dih khin January 18 ah ni ṭhua lai nan mah zong nan i pai lai ee. Mah ni khan caan ṭha um ahcun hihin bia kan i ruah ṭhan lai i review phunphai khi kan ngei te lai i an chuatnak pawl kha cu video belte kha cu langhter nga lo ziah tiah cun copyright an strict tuk UFC cu maw an strict tuk mah cu si cak khan rak kan thei thiam ulo ti te hin kan i tong lengmang te lai biak hi ka lawm tuk nak cu keimah zong hi bantukin kan huamnak tete he social media ah ti ko use hi bantuk kan huam mi tete i ceihnak caan ṭha